Illum ninsabu fil-laboratorju fejn isir ir-restawr u legatura tal-kotba u dokumenti. Miegħi hawnhekk ħan introduċi lil Joanne Xiberras illi se tagħtina t-tagħrif kollu li jittratta dwar din is-sezzjoni, is-sezzjoni tar-restawr. Joanne, eżattament l-għan ta' din is-sezzjoni x'inhuwa? Ara, billi nibdew biex ngħidu illi l-Bibljoteka Nazzjonali wieħed mill-għanijiet prinċipali tagħha huma l, preservazzjoni tad-dokumenti tagħha għall-ġenerazzjonijiet li jiġu warajna. Allura importanti li dokumenti jkunu f'kundizzjoni tajba biex il-pubbliku jkun jista' jarhom. Mhm. Fil-fatt hija prassi komuni anke barra minn Malta li biblioteki nazzjonali jkollhom sezzjoni jew laboratorju ta' restawr u konservazzjoni. U aħna kburin li anka l-Biblioteka Nazzjonali ta' Malta llum għandha Laboratorju armat għandha restawraturi kwalifikati li jagħmlu dan ix-xogħol biex b'hekk inti tkun tista' dejjem iżżomm il-kollezzjoni in-house u tagħmel ir-restawr li għandek bżonn. Sewwa.
Issa, x'jikkawża l-ħsara lil dawn il-kotba u d-dokumenti?
Huma ħafna l-fatturi li jikkawżaw ħsara fid-dokumenti. L-ewwel nibdew biex huwa it-trab u l-abra. Aħna l-arja tagħna sfortunatament għandha mimlija trab u li jiġri li l-abra tiġi depożitata fuq il-kotba u mu tagħmel ħsara. Mbagħad hemm l-elementi tan-natura. Ħafna drabi l-iktar li jagħmlu ħsara hija s-sħana, l-umdità u anke n-nuqqas ta' arja. Imbagħad ovvjament hemm il-famużi insetti li hija evidenti l-ħsara li jagħmlu għaliex dawn jieklu l-karta. Bażikament hemm żewġ tipi ta' insetti li l-iktar jagħmlu ħsara, hemm il-kamla li tikol il-karta u tikol il-linka right through. Imbagħad hemm il-silverfish illi dik tħobb tikol il-qoxra speċjalment jekk il-qoxra tkun magħmula mill-ġilda. Imbagħad fattur ieħor hu l-nuqqas ta' użu tal-ktieb. Jekk inti għandek ktieb li titfgħu fuq xkaffa u ddum ħafna ma tużah, dan mingħajr ma trid qed tagħmillu ħsara għax qed jiġi depożitat it-trab fuqu, għandek nuqqas ta' arja, allura l-karta tisfar u l-insetti jagħmlu xalata minnu mbagħad. Sewwa. Jistgħu jsibu xi ħaġa oħra x'jieklu dawn l-insetti u flok il-kotba. Ejwa, ma hawnhekk għandhom jimlew żaqhom. U għandhom x'jieklu. Xi jsir qabel ma jibda l-proċessar ta' restawr allura? Mela daka proċess importanti mhm. ħafna li jgħidulu conditional assessment fej bażikament aħna nagħmlu studju dwar il-kondizzjoni ta' ktib jew dokument li ħajjiġi restawrat. U hemm ħafna maqsum f'ħafna steps. L-ewwel nibdew billi nieħdu ritratti tal-kondizzjoni tal-ktieb kif inhi biex naraw x'tip ta' ħsara li hemm. Jittieħdu mbagħad ritratti tal-qoxra. Din importanti biex imbagħad inkunu nafu l-qoxra kif kienet ħalli meta jerġa' jiġi eh, restawrat il-ktieb il-qoxra terġa' titwaħħal bl-istess mod. Mbagħad jinkiteb ir-rapport. Ir-rapport ikun fih informazzjoni dwar l-ewwel nett jekk il-ktieb jistax jiġi rrestawrat. Għaliex għax ġieli sfortunatament tant tkun ħsara kbira li jekk inti dan ħadd isfuljah ħadd tagħmel ħafna iktar ħsara milli diġà hemm, allura ma jkunx jista' jiġi rrestawrat. Imbagħad ir-rapport jgħid ukoll x'tip ta' restawr għandu bżonn, jiġifieri jekk hux manwali jew jekk hux ħajintużaw il-magni. U anke tingħata informazzjoni fuq it-tip ta' karta, jekk hix karta, jekk hix parċmina, jekk jistax isir ħasil tal-karta jew le. Dan jiġi ċċertifikat imbagħad mill-conservators tagħna u fl-aħħar jiġi ċċertifikat jekk jistax isir ir-restawr fuqu jew le. Kif isir dan il-proċess imbagħad ikun jista' jibda r-restawr proprju. Sewa, proset, interessanti ħafna, laqqas qatt ma tobsor ix-xogħol kollu li jsir wara dan il-proċess u sintendi il-ħila tal-restawraturi tagħna biex ikunu jistgħu jagħmlu dan ix-xogħol.